Сахалар туруоруҥ дьэ икки тыһыынча сүүрбэккэ ыал олунньу сүүрбэ түөккүнүттэн аҕалан Украина буола турар араллаан ыаһаҕа айы ыстал буолбута Биллэр, ол курдук бээһэм инимэ биир атаспын кытта көрсөн кэпсэттибит. Түҥүр мөккүһэн турдубут. Киһим миигин сэриини өйүүгүн, сэриини кытта сирэттэн биирдэ сыраан диэн ааттаата. Баҕар кини эрэ буолбатаҕа буолуо, элбэххэ инньэ диэххинэ эрэ буолуо, ол иһин сэриини куттээччи буолбатахпын диэн дакаастаан көрөргө сананным. Бастатан туран дьэ сэрии миинэ буолуох, президент Путинтан да тутуллабах Бу Владимир Путин өссө биир болдьоххо олороору эриини таптыгын диэн ити дьону сэнээн кинилэргэ баас бу дэһэт буолуо итаайыахтара диэн таратыллар быһыылаах тарҕаммыт этии баар войну никто не желал война была неизбежная Ол эбэтэр эриини сүүйэр күннээх даҕаны киһи бэйэтэ оҕотоххо тардыбат. Бу история хаамыытынан үөскүүр быһыы-майгы. Холобура, эрии аҕалынарыгар сөптөөх быһыы-майгы үөскүөн наада. Баар ол биир хас да сыллаах буолан, баар хас да үйэ ситиэн буһуон наада буолуо онон бу биир күннээх дьыала биир киһи быһаарыытынан хайдахтаҕына хаҥаламмат эрий аны туран чопчулаан этэр наада манна Россия кими кытта сэриилэспэт Россия аналлаах байыаннай операцияны ыытар

Саха тулуор исписээлинэй аналлаах байыаннай операция диэн тыл суоҕунан сибээстэн уонна саха тылыгар сэрии диэн война да диэн өйдөбүллээх өйдөбүллээҕин таһынан воинское подразделение войска диэн өйдөбүл эмиэ киирэн быһыытынан биһиги судургутук

Дьэ эриитэ обуулар итин дьэ кыдьык үгүсчэн маны бэккиһиир диэххэ наада хайда дьон кээма хайда биир санааны биир өй санааны булан тоҕо эйэлээхтик олорон тоҕо сатаммата диэн ол гынан баран историяны арыйан көрдөххө Кээмэҕ историята барыта сэрии историята. Ол эбэтэр сэрии э, история кээмэйэ диэххэ единица измерения. Дьэ, былыр хевискэ хаана диэххэ дуу неисторический э, народы диэн историческая ох норуоттар диэн термин бар этэ. Холобура хакалар эмиэ онно киирсэрбит дьолбутугар диэххэ наада Ыраах улахан кыргыһыылар, улахан сэриилэр толоннорутан ыраах олорор буоламмыт историческай олох норуоттар кэккэлэрэ киирдэхпит дьолбутугар диэх санаабын оннук буола бачча тиийэн кэллэхпит сэрии онтон Сэриилэр кризис үөскээбитин кризиһи хачаҥхаҕа ылларыы диэххэ дуу ытаччаҕа ылларыы хачаҥхаҕа ылларыы кэмнэригэр буолаллар киһи айылҕатыннык тоҕо диэтэххэ былыр түҥ былыргы дьоннор хаспахха олорор дьоннор бултуур сирдэрин былдьаатахтарына тугуналларый биллэн турар үчүгэй хоҕус үллүгэс көрдөнөллөр уонна баара сабараллар ол аата эриилэһэ ол быһаарсыы сайдан сайдан билигин саамай чыпчаалыгар тиийэн турар диэххэ бывший платаш ол аата эн оннугар атын дьон атын норуот атын судаарыстыба эриилээҕин ситиһии ситиһии билэрбит курдук билин НАТО дойдуларын оннугар Украина эрилэһэ сылдьар. Аны манна биири этиэххэ Украина эрилэһэ дииллэр, онтон ити этэллэ Путин дьэ Угаайга киирэн биэрдэ. Англосаактар Вена тухары Вена тухары ырааммыт ыралара, нууччалар, украинецтар

Үүннээтэххэ, тэйиннээтэххэ, хатаныахха хайысха диэн өйдүөххэ Холобур, биһиги КМХ алтыс технологическай укулаакка киириннэр эрдим буолар. Онно этиллэрин курдук биотехнологиялар, нанотехнологиялар, аны туран проектирование живого, проектирование живого диэн баар. Ол аата таҥараҕа ураастаммыт курдук тыына-тыыннааҕа кыылы-сүөлү, кыылы-сүөлү бэл киһини даҕаны кулунан айан диэххэ дуу, оҥорон таһаарыы буолар. Аны туран манна туох диэн баар, сборка технологии, сборки и уничтожение диэн. уничтожения, сборки уничтожения социальных субъектов. Оттон социальный субъект диэн тугуй? Бу дьон түмсүүтэ. Дьон түмсүүтэ ол иһигэр норуоттар диэхэ. Дьэ бу норуоттара мин наһанаабар украинецтар бу эксперимент эттибиттен буллар быылах. Дьэ ол

Кытайтан Ухань куораттан Украина туристарын тиийэн аҕаланнар ол санаторийга карантиннаары гыммыттара. Да карантиҥҥа аҕалбыттара. Олору тиийэн аҕалбыт автобустары дьэ олохтоохтор хайдах кэлэрниттэрин аан дойдунан барытын тарҕаппыттара. Бу дьону Муссана вот кутаа оттоттулар, ол дьону тааһынан автобустары тааһынан тамнаан обо оҕолору, дьахталлары тыыннаахтыы уоттуохха диэн дьүһүлэммиттэрин бэйэҕэ көрбүккүт буолар. Бу киһи майгыта буотах. Санаабар Холобурга аха эригэр ээ бу Абырал санаторийга ханна эрэ Кытайтан кэлбит саха туристарын оҕону-дьахтары автобустанан тиэрийэр буолаахтан сахалар умтаххын тааһынын тамныы-тамныы уоттуу аһатыыллара буоллар мин бу аһаҕалар буолуо аһаҕалар буолбатахтар диэм этэ атын омуктар, букатын атын омуктар диэбит. Мин эдэр дьонтон араас сэлтаҕа үлэлии дьон украинецтары кытта элбэхтэ алтыспыт киһибин. Донецкай Донбасстан даҕаны киин Украинаттан даҕаны арҕаа Украинаттан эмиэ бааллары да билэр дьонум бу дьоннор улаатыттар мин көрдөхпүнэ хайда итинник буолуохха эбит ити атын омугу, атын социальнай субъегы хомуйан оҥорбуттарын курдук баҕаһаабыт украинецтар ити новые санжары холобуруга көрдөхпүнэ Украина дьоно бара оннуктара буолуо диэбэппин гынан баран факт налицо диэххэ итинник мин хайа мин дойду итинник буолла диэн аҕаппын бу ханна эрэ атын омукчунан тиийэн аҕаланнар онно карантиҥҥа сатаабыттар буолуоцу өйдүөххэ этэ националистар ханныбаа бааллар онтон дьэ бэйэлэрин бу дьоннорун бу украина оҕотун дьахтарын ыдьыыта дьоммута ити карантиҥҥа аҕалбыт дьонноро бу туристар Кытайга туристы бара сылдьыбыт дьоно онно итинник кэбилэнии диэн бу даттааны киһи өйүгэр баппат быһыы онон дьэ ол украинецтаргыт тэһириилэһэ сылдьаллар нууччалар диэн атынныктан эргитэн курдуха эмиэ хайда эрэ туохос атын өрүттэрдээхтэр Дьэ онон ол украинецтар баар бити мин бэйэм элэйэн көрөн этэбин туох бэйэм санаабын этэбин украинецтар баар бу социальнай субъектары хомуйуу уонна кыргааһын уничтожениен кыргааһын ол тугун эксперименигэр киирбиттэрэ буолуо баар Украинаҕа американскай баазалар элбэхтэрдин этэллэр ону бэйэ-чуоккайын билэр кыахпыт суох баар ол күүбэ хылыва онно үлэ барбыт буолан сөп баар мин чуоккайа битимин бэйэм ханаабын это сэрии, кризис хачан хаалларыы кэмигэр буолар диэн буолар. Холобур, уон алта сүбэ бүтүүтэ, уон алта сүбэ хаалыныыта Европаҕа итэҕэл кризиһэ буолан буолбута. Протестанство үөскүүр. Онно дьэ уон алта сүбэ хаалыныытыгар отут сыллаах сэрии диэн религиозная война диэн итэҕэл эһэриитэ буолбут отут сылы быһа Чэ билиҥҥи маннык били утарыта күөнтээн сэриилэһии да курдук буолбатар маннык күөдьүйэр итиннэ күөдьүйэр уонна нэһилиэлэр манна түмсэн соруйустаалар онтон иннэ тиийэн ыһыллаллар оннук буолан отут сылы быһа сэриилэһэн бараннар Веспальскай дуогабар дэҥэ баттаспыттара Германияҕа баар эрийэн өрүс кытыытыгар баар

Дьэ оттон ол кэнниттэн эмиэ бэрээдэги олохтооһун иккис аанды дэһэриитин кэнниттэн буолбута. Ол гынан баран бу иккис аанды дэһэриитин бастакы аан дойду сэриитин алгыыта диэн ааттыыллар этэ. диэн ааттыыллар. Ол диэтэххэ ол бастакы аан дойду сэриитин түмүгэр империялэр ыһыллыбыттара. Ол ыллыыллартан кытта колониялары тыырсыы, бэрээдэги аан дойду браво-тын олохтоон барбата, онон буоллаҕына ол Версальскай дуогабары дуогабары туох диэн ааттыылларытай? Отложенная война диэн ааттыыллара. Отложенная война. Онуоха эбии онуоха эбии Арассыыйа империятэ иккистэн тиллэн кэлбитэ. Сэбиэскэй Сойуус быһыытынан Эвеска үс баар буолбута оһун диир урукку Арыцыйын Пиэрэтэ тиллибитин курдук кыһыл проект быһыытынан тиллэн көрбүтэ. Онон дьэ эмиэ сэрии буолар. Хайдах да сэрии бу сэрии буолан бары кэтэһэллэр этэ. Никто не хотел войны, но война была неизбежна диэн эмиэ быһырыы эмиэ этиэхэ Оттон дьо иккис аан дойду эрии, ол иһигэр Аҕа дойду улуу иһэриитин түмүгэр Ялтинско-Потсдамский диэн аан дойдутааҕы куттала суох буолуу систиэмэтэ олоҕурбута. Ялтинскай, Ялтатааҕы уонна Потсдамнааҕы систиэмэтэ. Ол дьэ эркин курдук эрэллээхтик үлэлээн кэлэн баран билигин дьэ

Имирээһи, Иил, Иил диэн Россияҕа бобуллубут бобуулаах террористическай тэрилтэни тэрийэн Сирияҕа сэриини тардыы. Быһата чэ соҕотох гегемон рейска үһүс ыһыллыбытын кэннэ соҕотох хаалбыт гегемон Америка холбоктар штаттара кыамата. Эмиэ кризис. Билигин Америка Холбу Алтаа Штатан улаханнык истибэт буолан эрэллэрин истээт, кини утары бараллар, оннооҕор чугас союзниктара бэйэлэрин сателлиттара оннооҕор истибэт буолан эрэллэр. Саудовскай Аравия курдук ааны илин дойдулара Кусита диэннэр үөдүйдүлэр, букатын улахан уурбаттар. Ити курдук. Онтон дьэ бу үөскээбит кризиһи капитализм кризиһэ диэн ааттыыллар. Капитализм систиэмэ тутул быһыытынан улахан кризиска киирдэ. эмиэ качан хаалларыварда били Карл Маркс кыдьаас империализм последний стадия капитализма диэбитэ тиллэн эрэр курдук бастатан туран экономическай кризис диэн буолла доллар монополията доллар иэһэ күүһэ иэһин күүһүн бүтүн аан дойду кыайан саппат туруктанна. Экономическай кризисэргэ аны туран сиэр-майгы сытарыйыыта холобура бионой үүт Россия холобур ыал дьиэ кэргэн институтун үрэйиини например ийэ аҕа оннугар родитель номер один родитель номер два диэни биһи ылыммаппыт уобара. Баар ол атын дойдуларга, арҕааҥы дойдуларга ин буолуо биһиэхэ биһиэхэ барбат. Тоҕо оннукуналларыт бу ыал дэн ыал дьиэ кэргэн бу худаарство мадия халыыба ыал эһиннэ даҕаны иһин биир оннук худаарство истэр тоҕо диэтэххэ глобализм сыалаһоруга национальнай судаарыстыбалар суох буолуохтаахтар тоҕо диэтэххэ хапытаал үп-харчы ыарыытыгар мээдээйи уоттаатар кырыымсыы диэн суох буолуохтаах хаччы диэн суох буолуохтаахтар Ол аата экономика доступен. Ким эрэ дьаһайыахтаах бу кому-то доступна, а кому-то нет экономика доступен удобутуй диэтэххэ. Били биһи билэр коммунизммыт эмиэ глобальнай үөрэҕэтэ. Онон эмиэ кини ити майгына өрүттэрэ диэн эмиэ национальнай ударсылар уопулатаата диэн Кыраныыссалар уһуох буолаахтаахтар, хаччы уһуох буолаахтаахтар. Только бүтэһигэр туох дэн, каждому по потребностям от каждого по способностям диэн быһылаата. Бу бүтэһик сыылаах-соруга наһаа уратылаах ол да буоллар Онно ол-бу утопия диэн буолар, онон ким да маны бэрибиэккэлиир кыдьыгын, хымыйатын көрөр кыаллыбата буолуо. Дьэ онон бу кризис түмүгэр буолар сэриилэр биирэ сэрии булбатах буолла. Бу сэрии хаалым үһүс аан дойду сэриитэ хаалыммыта ыраатта. Ити Ирак сирдиттэн уюгославный бомбалаантан саҕалаан билигин Украинаҕа буола турар, ол иннэ Сирияҕа буолбутан ханна буолуо биллибэт Тихий океан регионугар баар буолуо, Тайвань, Кытай өттүгэр баар аан илиҥҥэ буолуо, ити билигин буола турар айдаан Израиль уонна арабтар түгүрүктээһиннэрэ олорор Израиль уонна Иран Онон бу сэрииһим биир бу Украина сэриитинэн муҥурдаммат, мин бир хаалканан барыаҕа. Дьэ Россия Украинаҕа хотторон хоторбот. Ол гынан баран Куттала диэн былаас уларыйдаҕына ким былааскытаххара умнаатар. Былаас быһыарга норуот ону көхсүнэн эрэр буолан олус күүскэ өйөтө Владимир Путины. Дьэ былааска атын күүс атахан кэлиэхтэрэ сөп. Тоҕо диэтэххэ Россия улааҕар бу тоҕуон сыллар Ходулларыгар аҕа илиитэ үөскээн ходулугар Россия былааһыгар былаас эргиэннэргэ даҕаны федеральнай былааска даҕаны сэттэ уон аҕыйах бырыһыан арҕааҥҥы диэки өйдөөх санаалаах дьоннор олороллор диэн буолар. Баар таҥара көхсүнэн эргийдэҕинэ баар переворот-плана оччотугар бу Украина Россия уонна НАТО эриитигэр полигон буолбутун курдук аны биһи Кытай уонна НАТО эриитигэр биир полигон буола аалаппытын сөп курдук мин санаабар оннук кутталба оттон Кытай диэн бу хубу ыһытар буола аха эриттэн хубу ыһытар биһи кинилэргитэ биир эргийэҥи киирсэбит диэхэ сэриигэ Сэрии хайаан да кыайыахтаахпыт Арассыыйа кыайтара уохтаахтын анааннан халыйтаратаахпыт ээ. Дьэ бу глобалистар кыайдахтына бука били этэр золото миллиардын концепцияларын олоххо киллэрэхтаахтара киллэрэллэрэ буолуо. Бу концепция сэһэнин туһунан эттэххэ маннык бу Америка Америка континенын континеныгар бастакынан кэлбит колонистар өйдөрүттэн санааларыттан силистээхтэн буолар. Бу протестаннары тиийбиттэрэ үгүстэрэ Талиаха Америка Холболтоох Штаттара ол да иһин билигин Британия империятын нэһилиэнньэ населения буолар. Нэһилиэнньэ Бу пуританнар, пуританнар тиийэллэр кинилэр ынтыраһыналара философияларын тугуй туох да буолуо Евангелие от Матфея диэҥҥэ баар Иисус Христос Нагорнай проповедиттан хэлистээхтэн ааттыыллар Боногонна проповедь тэҥэ Град на холме тутуллуохтаахтар. Град на холме диэн баар буолуо уонна спасение хаамыы хаамыы үһүрүнэ быыһаныы диэн спасение диэн. Бу спасение кимнээх быыһаныахтарай? Таныллыбыт дьонно быыһаналлар, избранные

кыыллар уонна бу негрдар уонна да атыттар биһиги белый господин мы избранные мы должны быть награды на холме диэн онно өйдөбүлүнэн онтон үөскээбит туох өйдөбүл токуруйа токуруйа хайдан тиэнте золото миллиард диэн теорияҕа диэри хайдыбыт онон дьэ Арция Бу золотой миллиард иһигэр киириэхтээхтин баар төттөрүтүн золотун миллиарды пурусхалыытыттан эрилэһэр буолуо. Биһи итини чуолкайбыт бэппит. Тоҕо диэхэ төһөтүн да иһин Россияҕа эмиэ билигин капиталистическай тутуу, онно диктатура буржуазия диэн баар. Уруккаана эрбийэ пролетариат диктатурата да билигин буржуазия диктатурата. Буржуазия диэн онтон биир ханнык эрэ судаарыстыбаттан силиһэ уһах. Кини баайа ханна баар да онно ханна баара көһүөн эп. Онон кини бу Россия мин дойдум диэн дьаакыр быраамат булуора буржуазия.

өйдөөтөххө буолабына сэрии буола илиинэ тугу баарар куолуохха диэбитэ бэйэҥ дойдуҥ туһунан бэйэҥ аармыйа туһунан тугу баара куолуохха диэбитэ онтон сэрии буолла даҕаны дойдуҥ уонна аармыйаҥ туһунан биир да куһаҕан тылы этиэххин куолу хаалымаһын бүтэр диэн Биһиги дьоннук, билигин эрии хааланна даҕаны, исписээлинэй байыаннай операцияда буоллун, ол саарбахтааһын биһиэхэ суох буолуохтаах. Россия кыайыахтаах, ол эрэ туһугар биһиэбит санаабыт ол диэки буолуохтаах. То оннук буолбатах буоллаана бии бу кыргыһа хонуутугар охтубут уолаттарбытын түһэн бэрбит. Кинилэр ырдыы өйдүүллэрин түһэн бэрбит. Тоҕо диэтэххэ кинилэр туһата уох таах ким эрэ атын дьон интерьер умустулар диэн өй-санааны биһиги олоҕурдуу аһатабыт ханна даҕаны. Баһатаммат быһыа. Чего Украина эрита эппитим курдук хаана өлбүтэ быйыл буолбатаҕына эһиил эһиил буолбатаҕына умнарытыар ол кэнниттэн ханна ханна эриилэр күөдьүйэхтэрэ биллибэт онтон дьэ бу Сэрии үс аанды дэригэни нааттыбын мин атын да дьонно инньэ дииллэр инньэ диир анал илгиттэр элбэхтэр мин кинилэргэ төбөлөөһүбүн ол туһунан мин өссө кыым хаһыакка уонча уонча ылыба суруйбутум ол туһунан эдии буола турар диэн ону аахпыт дьон баар буолуохтааххыт Полиитиканы уһаанна аахпаттар быһылаата да буолла. Ол да буоллар хаһан эрэ бүтүөхтээх эрий. Ол кэнниттэн эмиэ дьэ дуоһуйдаһы барыахтаах. Саҥа Ялта ыҥырыллыахтаах. Аан дойду куттал суох буолуутун саҥа быраабылата олоҕуруохтаах саҥа систиэмэтэ тэриллиэхтээх. эмиэ баар ол систиэмэ эмиэ сэттэ уон сыл туруоҕа баар аахсыл буолан эмиэ тохтуо туох да билбэт онон бүтэһиккэ тугу этээр гынамыный э, серийный киһи күөттээбэт сэрии исторический процесс история норма истории бу история нуормата История э, кээмэйэ диэххэ, кээмэйэ единица измерения. Бу э, биһиттэн тутулуга хааламмыт буолла даҕаны биһи кыа эрэ тунан атаппыт. Арсыа кыахтаах онон бүтэр. Ол биһи кэскилбит тугар. Биһи оҕолорбут, сиэннэрбит инники кэскилбит тугар. Атынааны Хатаммат. Аны манна арҕааҥҥы дойдулартан кэлбит биир эмиэ туох баар. Эмиэ устугас этии, улааннык тарҕаммыт этии Рим предателем не платьиттан. Онон хайдах даҕаны дойдугуттан киэр хайыһан атын дойдуга атын цивилизация сыстаммын уһун суннунуом диэн ким даҕаны баҕарбат